Baýramjan döwlet ýokdumy dostumyz döwlet. Irdenki gidişde meni malade dot ýörünä şony. Bah irdenki çykyp gidiş ha. Irdenki çykyp gidiş henizem alade diýen gelenokda. Baýramjan menä seň ýanyňa bir işsizje geldim bir. Hawa oglum aýt. Bir nähilem bolsa bir sende bir mähirlik bar mährenelik bar a bir. Bir şuny ýaly bir kafe açyndym bolýn bir. Bir haýyr doga dileg edip ber özümiňkilerä bir ir gözim gitdi ýetişmedim olara. Işlerimiz bir ugruna bolar ýalak bir maňa bir pata ber daýzamjan bir inim atamyň höküminde walla bir gaýrat et inemjan. Dur oglum ak pata göz öňütdi millarahm muhammet pygamberleriňe alla ýa alla alla kömek etsin ýoluňyz ak bolsun ýölletiňiz hak bolsun arzuwlaryň hasyl bolsun eden işiň ugruna bolsun geljegiň gowy bolsun eziz allatanyň huzurat bilen üns soňuna Ugruna bolup bir ak pata bürün Alladan dileg et Allah saňa kömek etsin itiň ugruna bolup git. Taňry erkasyn daýzamjan döwletiň artsyn Allajan oba ömrüň uzak bolsun görjegiňiz gowy bolsun Bor daýzamjan sag bol.
Bäh, bu gün müşderiler gelenogay. Bäh, bäşimiň-ä tüweleme söwdasy bolup dur. Nämäň hasabyna beýle käraý? Meň-ä şu gün bar-a, daň atan bäri hiç kim, açanym bäri adam-gara yns-jyns gelenok-da. Men gowy bara, ýanyna gitjek bolýyn, Bäşimjana iki jaň edeýin. Nirde sen, bir maslahat alaýyn, belki kömege deger. Hany, Bäşim dije.

Ýetişmäne maksadlarynda. Seňki nädýa ugur dowam et magazyn nädýa dost. Eý dostjan menä nädip näme diýip başlajagymam bilemok elem mujyn ýitirdim ertirden bäri açýan hiç hili müşderi gelenok söwdam bolanok. Hiç hili ugur konowka söwdalap bolmady bir ugur bir gidä gidibem baranok a. Eý ýok dostjan
näme belki maslahatdyr. Nememi sen magazyny açaňda bir. Çyna ýüki berkmäkäň roz bir ene-ataňdan bir haýyr-doga dilegini aldyň belki bir. Işje burukyp bolup gider ýalar. Nähilem bolsa ene-ata käbä owlad eňelýär-ä dost. Düşünýäňmi? Aglasa Eneň aglar, galany ýalan aglar. Düşünýäňmi do? Onda näme dos, men häzir gideýin ejemjanyň, kakamjanyň ak patasyny alaýyn, alkyşyny alaýyn. Belki Allajan agzyňdan hudaý açsyn, işim ugrup bir meňem bir söwdam açylsyn-a dos. Gürrüňsiz do, şolaň dogasyny al sen nesip bolsa-la. Meselesi söwdäniň ugruna bolar. Inşallah do.
Inşallah. Boldy dos, sagja bol. Taňryýalkasyn maslahatyňa. Käbäm salawmaleýkim. Hä, waleýkim et.
Otyrsyň sagman, gowmy öý içerler? Ýurdaki gijisiň güni geldiňmi sagaman oglum? Hawa. Dostuňam maňa gelip gitdi. Ak pata berdik geldi. Hawa ejemjan, Bäşimjanam tüweleme kafe açynypdyr. Wah menem magazyn açyndym käbäm. Ejeňä begendiräýdiň. Haýyrly iş gördüm balam. Alladyr ysgalyň ber janym.
Biçemjan käbäm bagyşla meni. Selewm.
Menem siziň ak pataňyzy alman özüm öz hereketimi edipdirin käbäm bagyşla meni günämi geç. Indi nesip bolsa her säher bilen ir bilen işe ugramakam seň haýyr dogaňy alyp onsoň käbäm işe başlajak. Inşallah.

Näde onjum? Idman et boldy. Näde?
Boldy. Noş bolsun. Esasy hyzmatyňyz aman. Owo dogunjum.
Bar arkaýyn habarlaş bilýän. Arkaýyn gelýän haçan jaňlaşsaň da nomerler ýazylgydyr. Halaly tönümleri. Saman işle. Boldy dogunjum. Sag boluň.
Essalamu aleýkum hormatly adamlar. Ne şu görüp oturan wideoňyz, aw käbir adamlar öz enesini, atasyny ýadyndan çykaryp, aw şolaryň patasy bilen hereket etmän durmuşda kösenip ýören adamlarymyz üçin ýörite maksadymyz boldy. Mysal boldy. Öz ýalňyşlyklaryna düşünsin, ene-atalaryny ýatyndan çykarmasyn, öz ene-at käbelerini sogabyny alsynlar, öz haýyr-dogasyny alsynlar diýip, şo maksat bilen düşündirmek üçin halka ýetirdik.
Sag boluň mähriban adamlar bize üns bereňiz üçin.